Inche nkorokwa Charles Obwoni, omonyakera obo Jogoo location, eye neofisi yaito y'omoassant chief, omosike Christantus Osoro, eyio yasambete botuko na abanto batamanyiri, buna inche buna omonyakera obo nagachire bono mambia gocha korora ofisi eye iga ng'a amang'ana nare twabwate tware gokora oo. Naikire nanyorire egeyiete, banto basambete botuko Abasamaria abaya mbateemete kocha gokonya korimia obisi yaito eye, lakini rende tiyanyarekana, aria ase banyarete nabo bakonyete ebinto binto nkeiyo nonya nekioma kiaruete ime ase ebiri konya twabekire obisi yaito, ebirogo, chimesa chi'omogambi.

nanyorete omorero na inche osambire ebinto bionsi bieduka ntoigete gokonya. Bono ebinto biro bi ntwanyora hasara enene, twanyora hasara enene hasara ekero nkorigereria ebinto biarenge eduka ime nabo biarenge elfu mia tatu, ne chibesa chiarenge elfu hamsini lakini bono ntokonyeti kende noo ore, omorero orenge omonene. Ekero ngwakire county council ng'a mbuya mono ekero egari yatemete gocha, keria yanyorete gokora giakorekanete, bono na keria kiabeire kiabeire, lakini rende bono togotigera Nyasaye baria bakorete iga, ntoche serikali nebwate okoboko ogotambe nabo barache banyorwe, ekero baerese ng'a inki gose kiarenge ekebe baare gokorera iga. Bono nare gosaba ng'a kera anyarekane, baria bara baraigwe eriogi eri ase embeo, naende ba feel ng'a ase nare baratokonye obisi ya omogambi irane obogambi bogenderere, ekero tonyare koba togotenena nabo mogosoa ime naende ekero Nyasae akobakonya, morengererio gotosira ekero totenine baria baraigwe eriogi eri ase embeo. Igo togosaba ogokonywa enchera embe, enchera ende tokonye togosaba ogokonywa korwa ase county council, well wishers. Ekere tonyare kobwata ekero kera tokona korigia enchera tokonyora abanyarote koba bakonyora omocha bakonyo bakorengeria kotosambera ebinto tokonyora asare ende ekabira mbuya mono.
Nainche ase amarieta nkorokwa Ebariri Nyanchoka, nainche noyo nde oyomo obo ase baria banyorete omosibe.

Abwo ase taiyo toroche togochakera, korende na nyomba naende gochaka korwa musiru. Nimbwati amaange nasabe eserekari esoanane motokonye, tonyare kogenderera naintwe. Abaria bakoreta aba, aya iga banyare koba bagotoka. Nainche ase amarieta a Charles Nyandusi, na inche inche omochairman o Community Boris Chogo Location, ngosaba egetendo eke kianyare koba kegokorekana ase ogosamba ofisi eye, omogambi. egendererete konya yachakire gokonya abanto baito ase echoge eye location eye ya chogo ase eng'encho twabeire chingaki chintambe totanyare konyora omogambi lakini rende twa Nyasaye agakora egekone twanyorire omogambi ase elocation eye iga. Igo rende naende obisi eye yachagete ase amatuko amake teragenderera gokora konyora nari yatakeire koigorwa. Egento tekona gokora ake ake, nyora twarorire obokoreri boria bore obuya ase omogambi oyo konyora ochorirwe, rende ntoroche nonya nase chingaki buna echi iga togendererete nobogambi, buna twabochagete iga ntoroche ng'a ebitiso omogambi konya koe gware ebitiso bike bike bike korwa ase abanto gete baria batonchokana aina iga, mono buna ase korwa ase omogambi bw'esaborok bw'esaborokeshen ya Kiamakondo. Oyio ogenderete korwa ebitiso gocha ase obisi eye ng'a nkogenda are location ye kobwata amaru korwa ororo. Oru chingaki echi ntoro chebitiso bigenderete kona koruegwa. Lakini rende togosaba eserekari egenderere kofuatiria ebinto ebi naende erigereri mono ase eng'encho egento eke nkeroche kaina ase obokong'u obwo agenderete koruera ase eng'encho y'amaru are location sub location eyio are amange. Ayia omogambi oyo atemete koboria kagenderete koboria ekiagera naende ogenderere koegwa ebitiso ebinene mono. Nigo togosaba eserekari yayeso ime egenderere kofuatiria mogambi oyio abogoreirwe gwatwa ase engencho y'ebinto ebi bigendererete gokorekana naende ntoroche amaga ebitiisa agendererete korwa. Ee, rende naende egento kende ndakwanere nkeri ng'a omogambi oyio nagendererete gotomera omogambi oyo namorikerete baka nonya ne chimessage chi'okonenda komoturaitania. Omogenderere komoakera chisimi botambe kera rituko, akomoakera agakomotura itani komotebia, Nangogokorera ngokora are egento keria abanto bagochia korigiretia, na abanto mbare abwate abamura mbare abwate, na barabwo bagendererete kona korwa ebitiso tiso, bakona goeta bagoteba ngokora bare egento iga iga, abanto bararigiretie. Nabo ogokorigia omogambi oyo arigererigwa, naende ense elocation yaye erigererigwe, esub-location eye y'amarwa aria are ororo. Ayio agendererete kona koborigwa, togendererete gokwanera reka agendererete koenana ebitiso. Egasi ekorwa ororo ebwenerete, eserekari ekonya abanto baria bare eroke esaburokesheni eria na erokesheni eria, eyio ere ya Kiabira Saburero Esaburokesheni. Eserekari amo ne County Government ya Kisii, gaki esoyie okoboka ase okoagacha obisi ya ebuanga, erinde togenderere nobokoreri ororo ase eng'encho obokoreri tayari bono iga bwatenenire ase eng'encho ye bikore ebi iga.
Inche ase amarieta nkoroka Gladys Moraa. Na inche nomwenyeji obo iga bw'ekenyoro eke, igo nkometi sana, ekero twabokire mambia ya rero, twamanyire konyora ofisi y'omogambi oapishetwe omotienyi o gatano, na omogambi omorere ofisi yaye yagachetu moiso onde. Ribaga twagokire ng'a obokoreri naintwe bwachire ang'e ase eng'encho twaratarire gochia nyanchwa engaki entambe, twamanyire konyora ng'a ofisi yaye yasamberwa, ya affectiri mpaka ekioski kiarenge ang'e nasare. Igo nche nkogikeria egento eke. Eke negento ekebe mono. Kenya yaito bono nigo etotagete amagenderero, na intwe twagokire ng'a twanyore elokesheni enyia, na intwe totige kona gotara gochia ataande. Ekero twagokeire egekore eke, abanto bande mbare ororo barabwo bare ababisa, batatageti kogokera amaya, batatageti amagenderero, batagete obosaria. Igo ngosa ngosaba iga, onde bwensi orenge mamincha y'egento eke iga, eserekari yaito togotebiwa ng'a nebwate okoboko ogotambe. nasabire, mokore ase obwango, mokore uchunguzi yaino ase obwango, naende abanto aba babwatwe, rigere bare babe example gochia ase abanto bande, rigere mbacha banarerere gokorera ebikora buna ebi bi'obosaria. Ase amarieta nigo nkorokwa oyo obe nare chingokong'u, oyo bw'oka ombe, ninche nduete ase ayio akabekwa ofisi eye. Bono gochiegete botuko okorangerigwa amo ne chisemi ng'a inchuo omochie oyire. Ngochi-gochicha nkanyora habisi iga egwaka omorero omogima, bono yambokirie mpaka chinyomba chionsi echitagete kobwatwa. Togasomba amache korwa egesima togasomba, twanyara, togaaka esimi gochia ecounts, ecounti ekareta egari ekarimia omorero oyio. Ekero yarimia omorero oyio. Moreobo ebinto mbiyiete, ebinto chiduka chire ang'e nchiayiete, ebi- biosi biaye inga ang'e mbiayiete, gusii omogambi gento kie- ngetorire nonya na ekemo igo biayiete bionsi pi. Akonyora enyomba yane yabwatirwe eyemo nero ekaunti ekayerimia. Igo ngwakire ekaunti ng'a mbuya mono, bamonyogete bwango, bagatukonya omorero bono.
Ase amarieta nkoru kumererania biugi, iga iga na egekao giaito okonyora twabekire inche na omoturetwe oito ogo iga iga, bono ekero basamba eye yaito iga ng'ai bono tokogenda, goika ba- aba basambete barigigwe eserekari ebabu tobwaterane na eserekari ebarigie, ebanyore ase bare, egere oboserekari etokonye tomanye nki togokora. Ofisi eye yaito mo- mo- bako bakore bwango batobekere naende tonyare gokora. Abanto baito nabange sana, babwenerete gokonywa ang'e akobua ekero tokoenda maate.
Barabwo neiyete